Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. An den nächste Méint gëtt ganz bestëmmt nach vill iwwert d'Refugiéen diskutéiert, iwwer d'Politik vun der Madame Merkel, iwwer déi vum Här Asselborn 2015, iwwer d'Konsequenze fir eis Land. Mee fir déi Diskussioun unzefänken, wollt ech vläicht den Owend einfach mol e puer Grondprinzipie kloerstellen a widderhuelen, op déi mer déi Diskussioun kënnen opbauen. Deen éischte vun deene Prinzipien ass, datt Grenzen näischt Schlechtes sinn. Si hunn hire Sënn, net nëmme fir kloer territorial Froen tësche verschiddene Staaten ze reegelen, wat jo och e Friddensfacteur ass, mee och fir deene Leit gewësse Reegelen, gewësse Garantien ze ginn, déi an deene betreffende Grenze wunnen. Dat si rechtlech Garantië, wéi fonctionéiert dee Staat, ass et e Rechtsstaat, Wéi eng sozial Garantien hunn déi Leit, déi an deem Staat wunne par rapport zu deem, wat an anere Staaten existéiert? Grenzen hunn also hire Sënn. Si grenzen net onbedéngt aus, mee si ginn och Garantien a si sinn e konstitutiven Deel vun der Staatsdefinitioun, also en essentielle Bestanddeel vun dem internationale Recht a vun der internationaler Uerdnung. Mir hu jo och gesinn, wann iergendwou Grenze verletzt oder a Fro gestallt ginn, datt dat grouss Konsequenzen huet. Dofir muss een d'Grenzen u sech als e positive Begrëff gesinn, als e rechtsuerdnende Facteur, als e Garantiefacteur fir déi Leit, déi bannent de Grenze vun engem bestëmmte Staat liewen. En zweet Element ass, dat ee muss d'Flüchtlingskonventiounen gesinn. déi nom Zweete Weltkrich geholl gi sinn. An zwar sinn déi geholl ginn an enger Zäit, wou d'Welt ënner Schock stoung, grad wou dee gréissten a mäerdereschste Konflikt, oder op jidde Fall ee vun de gréissten a mäerdereschste Konflikten an der Geschicht vun der Mënschheet eriwwer, mat Genozid, mat ganz schreckleche Saachen, déi an den Joren tëschent 39 a 45 geschitt sinn. An 48 an 51 sinn déi haapt Flüchtlingskonventiounen an d'Konventioun iwwer de Schutz vun der Zivilbevëlkerung am Krichsfall geholl ginn. Dat ass wichteg, well déi Konventiounen, déi woren deemools human, si wore realistesch, well se ënnert dem Androck vum Schreckleche geschriwwe goufen. An déi hunn och haut nach hire Sënn an hir Bedeitung. An et ass net wéi déi liichtfankeg op d'Säit ze stellen, well mir kënne léieren aus deem, wat deemools als richteg gesi ginn ass a wann een et genau analyséiert, och nach haut richteg ass. Eng drëtt Consideratioun ass dat Asyl an temporäre Schutz fir Leit, déi iergendwou fortlafen oder wëlle Schutz kréien, ëmmer nëmmen eng temporär Regelung ass. U sech gëllt de Schutz fir Leit, wann déi dann Schutz zegutt hunn, bis d'Situatioun an hirem Land et erëm erlaabt zréckzegoen. De politeschen Asyl gëllt esou laang, bis déi Leit kënnen a Sécherheet an hir Land zréckgoen. Et däerf een net Asyl an temporäre Schutz verwiessele mat Migratioun, mat Awanderung, mat engem permanente Status. Dat ass eppes anescht. Mir schwätzen hei vun engem temporären Arrangement an et ass dowéinst wichteg, datt och déi Leit, déi kommen heihinner, fir Schutz ze fannen, datt déi och wëssen, datt se mussen zréckgoen an déi Länner, déi si och brauchen, well och dat ass e wichtegen Aspekt, wann e Krich iergendwou eriwwer ass, wann eng Situatioun sech berouegt huet, wann eng politesch Situatioun sech anescht entwéckelt. Dann ginn déi Leit zréck an hir Länner a fannen do eng nei Missioun fir beim Opbau ze hëllefen oder bei der politescher Ëmgestaltung vun hirem Land ze hëllefen. En aneren Aspekt ass, wa Leit an e Land erakommen, wou se temporäre Schutz sichen oder Asyl sichen, da däerfe se do net anescht an net besser behandelt ginn, wéi déi Leit déi an deem Land wunnen. Et huet mech perséinlech och déif getraff, Datt mer hei am Land an der am Begrëff sinn, Ongerechtegkeetssituatiounen ze schafen. Ech erkläre mech. Ech hat viru Joren an der Chamber eng Interpellatioun gemaach iwwert d'Situatioun vun eise Strummerten, vun den SDF'en, wéi dat op Franséisch genannt gëtt, de Sans-domicile fixe. vun deene vill Leit an enger psychiatrescher Noutsituatioun sinn, déi betreit Wunne bräichten, déi iwwerhaapt mol eng Adress an eng Wunneng bräichten, fir erëm kënnen Fouss ze faassen am Liewen. An ni huet de Staat fir déi Leit en Effort gemaach, obschonn dat net esou vill Leit sinn, dee vergläichbar gewiescht wär mat deem, wat gemaach ginn ass am Kontext vun der Migratiounskris vun deene leschte Joren. Ech froe mech, firwat Firwat huet de Staat, dee jo awer deemools net méi aarm war, wéi en haut war, ni deen Effort gemaach, fir deene Schwächste vun eiser Gesellschaft esou ënnert d'Äerm ze gräifen, wéi et eigentlech néideg gewiescht wär? All dat si sou Grondprinzipie vun der Migratiounsfro, ënner villen aneren, déi mer an den nächste Méint nach wäerten diskutéieren, fir erauszeschielen, Wat ass richteg? Wat kann ee maachen a wéi solle mer elo reagéieren op déi Erausfuerderungen, déi virun eis stinn? All Land ass am Prinzip fräi, fir ze decidéieren, ween soll a senge Grenze wunnen. Nach virun e puer Jor hunn och déi sozialistesch an aner Parteien an der Chamber héich an haart gesot, mir hätte gär eng Immigration choisie, mir wëlle eraussichen, wee bei eis kënnt, an net eng Immigration subie, net eng Immigratioun, déi mer erleiden. D'Lëtzebuerger Regierung huet dat an der Vergaangenheet mat grousser Selbstverständlechkeet gemaach, wou mer driwwer decidéiert hunn, ob sollen Tunesier oder Portugisen als Gaaschtaarbechter an eist Land kommen, huet d'Regierung sech fir Portugisen decidéiert. Dat wor eng Immigration choisie. Elo gëtt probéiert politesch ze verdeedegen, dat mer eng Immigration subie mussen hei am Land oder och an Europa erdroen. Firwat? Et ass e Grondprinzip, dat all Gesellschaft, all Politiker muss derfir riichtstoen, wéi eng Leit an där Gesellschaft solle sinn, wéi se sech kënnen integréieren an dat mer d'Populatioune eraussichen, déi heihinner solle kommen, déi och wierklech sech kënne liicht integréieren an deen Integratiounswëlle matbréngen. Och dat ass e Grondprinzip, dee mer net däerfen aus den Ae verléieren. Ech mengen, dat ass fir den Owend mol e klengen Iwwerbléck iwwer e puer Grond. Ideen, déi mer mussen an der Diskussioun mat aplangen, wa mer an engem vun den nächste klengen Iwwerleeungen drop aginn, wat da wierklech geschitt ass an Europa a wat falsch gelaf ass. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis geschwënn.